no on aborɔfo no ansa na aborɔfo no bɛba no yɛde yɛn ho yɛde yɛn ho ha eti na yɛn yɛwɔ yɛn independence dada ansa na yɛbɛkɔ nkoasom mu ansa na yɛasan aba independence eti no ɛyɛ in out in anaa in in out saa na akɔ akɔyɛ nea ɛwɔ mu ni sɛ adwenpɔ a yɛn mpanimfoɔ no ana Kwame Nkrumah da wɔn ano ɛyɛɛ sɛ ɔde bɛgye fahodie de ama ɔman Ghana no, na yɛ adwempa. Okay. Ɛfiri sɛ sɛbe wote obi nkyɛn koraa na ɔmɔtritiw a, wonim sɛnea ɛte fa. Na akɔba sɛ obi a wonim no, ɔnyɛ w'abusuani. Mhm. Monka kasa baako mpo na waka sɛ ɛne yɛn nyinaa yɛ nipa baako. Wonim no koraa wɔ w'asetena mu. wo ne ne colour koraa nyɛ pɛ na ɔno aba bɛdi wo so over hundred years wotumi hu sɛ na ɛyɛ adeɛ a na ano ɔden na na wonni hɔ bi a wobɛfew sɛ na ɛmu ɔdɛ but wohwɛ mu a yɛ nananom na ɔmo brɛ paa efisɛ kwasi broni no nea ɔpɛ ɛna ɔde wo yɛ ɔbɛtumi koraa bɛgye wo yere abɔ so a wontumi nka hwɛ woyɛ nso a ɔbɛku mm. nneɛma yɛde di awu ɔmo nana ɔmo kita Nso wɔreba no, wɔde Kristosom na ɛbaeɛ o. Na wɔbɛhuu sɛ, sɛbe, obibini deɛ wobɛnya no a, gye sɛ ne som no wato no agyaagyaa mu no nti, wɔde faa hɔ. Ɛna wɔn mmiɛ huu sɛ, yɛn yɛ som no nyɛ. Bosomsom. Ɛyɛ abosomsom. Yɛnkɔ heaven. Nyansa biara nim. Na mmom wɔn deɛ no a wɔyɛ no, ɛno na ɛyɛ. Ɛna yɛn nso, yɛgye n'awaawaa tuu ne ɛnnɛ. Na sɛnea na meka no sɛ yɛn mpanimfoɔ no, na wɔn adwene mu adwene pa sɛ wɔbɛyɛ ade yɛn ho na yɛatumi ayɛ nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ na yɛamammerɛ ne amanneɛ a na yɛwɔ mu no yɛatumi akora no na yɛ adwene pa na mmom yɛtuu Kwame Nkrumah firi so no Wɔn a wɔba akyiri no bisa sɛ, saa adwene no a na Kwame Nkrumah kita no, ɛno ara na wɔn nso wɔde baeɛ anaa? Ɛkɔduru baabi sɛ wɔbɛbɛpere wɔn ne wɔn abusuafoɔ adwapadeɛ. Mhm. Yɛn a yɛaka no deɛ, wɔmfa yɛn ho. Ɛno nti yɛmmisa sɛ saa tirimupɔ anaa ahofama no a wɔhwehwɛ sɛ ɔmanfoɔ no bɛyɛ no, mpanimfoɔ no a wɔda ɔman no ano no, wɔn saa ahofama no, wɔwɔ bi anaa? Ɛfiri sɛ, sɛ wɔn wɔ bi a, hwɛ sika a wode tua wo workers ka. Hwɛ mhm. teacherfoɔ pay, hwɛ nursefoɔ pay, hwɛ others, hwɛ wɔn salaries a wɔgye. Na wo a wose ateke hwan hwan ɛni, hwɛ sika a wogye. Four years, hwɛ sika a wogye. Woyɛ MCE, woyɛ hwan, hwɛ sika a wɔgye. Mmerɛ bi a atwam, MCE bi, ɔkɔ fie koraa na yɛma no bɛyɛ 7,000 a week. Seven thousand a week no ɛyɛ teacher nii bi akatua bɛyɛ bosome mmiɛnsa na woyɛ saa adeɛ wei na woba bɛka kyerɛ me sɛ menfa ho fa ma fa nsoma ɔman no sɛ anka magye mi wate aseɛ parepare yɛ nni ɔman no mu ɛni ti na ho fa ma ɛni hɔ no ɛnka first yɛ ɛyi six march ne adeɛ a yɛkɔ yi wobɛhu dwomfoɔ ɔman nyinaa tumi gya wɔn nneɛma a wɔtɔn mhm. ba park so bɛhwɛ sɛ nea yɛ makye na ɔhwɛ mumu mmɛ ne adeɛ di akyire a wotumi sɛ ɔman no yɛ wɔ ho dɔ ɛsisesei hwan ɛno koraa ka ho bi po na ɔmampanin sɛ yɛntete so ɛfiri sɛ ɛka yɛtu sika gu dabi dabi dabi budget a yɛde ba bɛto ha sɛ yɛmfa no sɛ aha yɛ regional capital yi budget a yɛde ba bɛto aha kura mu sɛ yɛde organize six march for the region no obi bɛyɛ adwuma 45 years ɔnya mu kɔta mpo na ɔde akɔ retirement budget no one day per program no yɛma akye awia ma nkurɔfoɔ atwa hwɛ no ɛno ho ka a wɔn bɛ bɔ ɛbɛ akɔ di nkorɔfoɔ bɔtɔm saa Ghana flag yi a yɛyɛ no nketenkete no ɛno nko ara ne yɛ obi contract ɛno no ɔbɛ wie no for just one day no ne wa si aborosan bɛyɛ mmiɛnsa na wo kɔ akɔ yɛ wei no nti wo nim sɛ onyɔnko bi nso te adwuma bi mu a ne ho kyerɛ no ana so ɛti ahofama no sɛ ɛsate firi soro hɔ a ɛna yɛn a ɛwɔ aseɛ no nso yɛbɛhu nea ɛkɔ so na yɛayɛ dɛn yɛde yɛn ho ahyɛ mu efisɛ meme nkɔgyina awia mu nkɔyɛ saa adeɛ wei na wo no wobɛyɛ adwuma mu panin bi anaa politician bi a within two years na wo fie dada a wowɔ mu no wabubu ne wasi no aborosan na wo adeɛ kyɛ ayɛ party wode da cars akɛseɛ mu wɔmfo si yɛgyimi ɔman no ho dɔ no ɛbɛfiri soro ɛna aba fam nea woka yi ansa na aba fam yes Na adɛn na yɛmfa nhyɛ nkwadaa no mu mmom na wɔmfa nnyini mfa nkɔ soro? Nea ɛwɔ mu ne sɛ, wo seesei no, woyɛ no sɛ ɛnyɛ yie o, because yɛn a yɛwɔ fam no, yɛn yɛhu sɛ wɔn a wɔwɔ soro no, wɔnni yɛn ho adwene papa biara. Yɛahu dadaada. Eti sɛ me na mewɔ ba ketewa a, na daddy mpɛ sɛ meyɛ wei a, wɔka oh, ato nkyɛn because ɛsei no wobisa atikyafoɔ yi atikyafoɔ hundred na wobisa sɛ ɛni ɔmu ahe na ɛbɛma ɔmo ba bɛkyerɛ adeɛ a wonya ten ɛti mfiti aseɛ na obisa ne ba ne sɛ ɛdeɛ na wopɛ sɛ woyɛ a akwala no nya ka sɛ ma ɛtikya pɛ na waka n'ano atom sɛ woboa ɛnyɛ yie ɛti no aseɛ hɔ asɛe Enti wokɔhyɛ aseɛ de firi ɛ, fam hɔ a, ɛnyɛ yie, agye sɛ firi soro hɔ. Ɛma yɛn a yɛwɔ aseɛ hɔ no, yɛhu sɛ wɔn a wɔwɔ soro hɔ no, seesei wɔn suban no, wɔayɛ dɛn? Wɔasesa no. Because first no, na wo use Pragya, na within six months, na wo use V8 a, Bere a obiara nim sɛ ɛnyɛ adwuma papa biara na woyɛ a, ɛnyɛ gold bi na apue na woanya bi a, masa de asɛm na abɛka akyerɛ nipa no ade akɔnvinsi no. Wode kyerɛkyerɛ mu akyerɛ no kwan a afaa so a onyaa saa VAT no. Onim sɛ korɔno na wobɔ. Na wokɔbɔ korɔno aba na waba abɛka akyerɛ me sɛ menkɔgyina awia mu nkɔyɛ Praise the Lord. Ɛnyɛ yie o. Tie sɛ Ghana no, wɔn na wɔama ɔman no asɛe. Ghana no yɛnte saa. Wohwɛ from Kwame Nkrumah time no a, Wo deɛ wo ara wohwɛ a wobɛhu sɛ nneɛma na nneɛma nte saa. Pɛsɛmenkominya a yɛn mpanimfoɔ no de si wɔn ani so ɛberɛ a ɛnya nnipa na hwɛ factories ne adeɛ a Kwame Nkrumah yɛe. Ɛfiri Kwame Nkrumah time bɛsi nnɛ, president bɛn na atumi abɛyɛ bi? Ɛnnɛ anɔpa yi na ɛyɛ historian, lawyer, Anokye reka sɛ saa time no a Kwame Nkrumah